Kadir Stêra nivîsî, Qulingî berî li Mêrdînê. Min pirrî caran digot, Ka qulinga min tê kengî werî Mêrdînî û em ê şerabek Sûryanan vexwin. Li bendî mam min dît ku hatin lê tune ye. Min got, Ez bibim quling û biçim li qulinga xwe bigerim. Wekî wê strana ku li ser Mêrdînê hatiye nivîsandin, Min çiya çem û daristan derbas kirin û min da du qulênga xwe. Ev çîroka min û qulêngê ye. Qey rojekê em ê rastî hev bên? Helbet çîroka stranê cuda ye. Ew jî bi koçberiya ermenan re girêdayî ye. Gelo ew quling çû Mêrdînê? Nizanim çû an neçû. Lê ez ê rojekî bibim quling. Çawa hatibim ez ê wer bifirim û ber bi Mêrdînê ve bifirim. Ez ê berî bidim wê dîmenê. Heger ez li hemû dinyayê bigerim jî, wê her tim hişê min li ser wê dîmenê Mêrdînê be. Gava dibe êvar û meriv li dîmenê qezê dinêre, Bela sebep Fewzî Bîlge negotiye bi şev Mêrdînê stêr kin. Bajarê ku meriv bi kevirên wê re diaxive, kevirên wê bêhna dîrokê difirûne. Sûka ga, mizgeft û dêrên wê yên kevin, sûka jêr û sûka jor. Zemanê ku ez zarok bûm, tê bîra min hin kesan digotin, bavê min çekên cilên min ji sûka jor kirîn. Kesên ku bavên wan çekên cilên wan ji sûka jêr kirîbûn dengê xwe dernedixistin, ji ber ku ji aliyê buhayê cilên sûka jor ji yên sûka jêr buhattir bûn. Ev mesele dihat mazatê, kesên xwedî pere xwe li sûka jor digirtin û kesên ku pereyên wan zêde tune bûn xwe li sûka jêr digirtin. Sal derbas bûn, ev mesele jî ji holê rabû. Ev mesele çawa ji Mazatê rabû, pêşî li ser rêya Qezê û Mêrdînê ava me yek vebû. Nêzî navenda Mêrdînê û Qezê, êdî her kesî xwe li wê ava me girt û zêde nema kesekî ji sûka jor û sûka jêr ji qewla bavê min alivêr nedikirin. Paşê li Yenîşehra Mêrdînê ava me yek din vebû. Her ku zeman di nav salan de diçû, yek bi yek dikanên sûkê, çekan, cilan dihatin girtin. Zeman derbas bû. Ava me ya li Yenîşehrê vebû hate girtin û gelek ava me yek jê meztir li cihek dinê Yenîşehrê hate vekirin. Buhayê dikanên vê ya ji a din buhattir bûn. Yên pereyên wan di bin banqeyê de cihê xwe li wir zeft kirin, dikanên xwe kirîn, restorantên xwe vekirin, dîsa hin mirov bêkar mabûn, pereyê wan tira kirayên avê me yê Lûnê dikir, mêrdîn li ber çemê qeyûmî av û av çibû. Hêdî hêdî kapîtalîzm dibû hevalbendê modernîzmê û mêrdîn ji ruhê wê, ji xwebûna wê dûr dixist. Ji dûranê rihê min li wir lê dinêrim çi dibe lê çi bûyer çê dibin dişopînim. Ev cara yekiye ku fuara pirtûkan lê çê dibe. Ji xwe her pirtûkên kurdî lê peyda nedibûn. Bi tenê li kafeyekî Leylan Cafe pirtûkên kurdî hebûn. Lê li wir jî pirtûkên her weşanxaneyê peyda nedibû. Ji bo pirtûkên kurdî min berê xwe da qezê. Heger ev fuar her sal çêbibe wê ji bo pirtûkxezên Mêrdînê pir xweş be, pir baş be. Belê vê şevê dîsal odeya xwe me û di nav xeyalan de winda dibim. Ez ê rojekî, em ê rojekî bibin quling û vegerê hîs bikin. Ez ê wê çaxê hatin û vegerê bînim ber hev û li ser analîzan bikim. Bêjim gelo hatin ne hêsan bû an veger ne hêsan e. Ji xwe di vegerê de ez ê ne kesê hatinê bim wê Mêrdînê ne Mêrdîna berê be.